Gijräk boldy, ýöne birinji biz çykyşymyzy şu koronawirus barada maglumat berelidik. Şonuň üçin hem biziň Amerikada Biziň bilýän doktorlarymyzam birki sanak bar. Board certified näçe sanak bar, ony bilmedim. Bize doktor Kaka Ilhomadow çykyş et ber diýip çagyrdyk we çagyran, kabul eden üçin köp sag bolsun. Geçen ýylam çykyş etdim, men geçen ýyl gynansaň gatnaşyp bilmedim, käbir sebäplerden sebäp, käbir başga bir sebäplerden ýöne gowy çykyş etdi diýdiler. Hany şony hakykatdan gowy çykyş edýänkä diýip göreli bu gün bu ýyl ýene çagyrdyk. Indi doktor Kakel Muhammadow özi Türkiýäniň Gaziantep uniwersitetini gutaran, 2004-nji ýylda girip, 2011-nji ýylda gutaran. Ondan soň Englewood Hospital and Medical Center-da iki müň on ikiden iki müň on bäşe çenli işlän, Nýu-Jersey, Englewood, Englewood, Nýu-Jerseyde. Soňundan bolsa Internal Medicine rezident bolup, Mercy Cath, Catholic Medical Center-da üç ýyl işlän, iki müň on altydan on dokuza çenli. Şu wagt bolsa özi Temple uniwersitetiniň Lewis Katz School of Medicine-de anesteziology rezident bolup bir ýyl bäri işleýär. Özi Amerikada board certified physician. Köp sag boluň ýene geleniňiz üçin. Şu covid barada bize bir maglumat berseňiz. Soraglaryňyzy biziň garaşýanymyz ýigrimi, ýigrimi bäş, ýigrimi bäş, otuz minut çykyş ondan soňam soraglar bar bolsa şu soraglara jogap berip bilseňiz şat bolarys. Azjyk gijä galanymyz üçin e, siziň umuman 50 minut wagtyňyz bar. Ondan soň e, soň soňky çykyşymyza dowam ediberýäs. Sag bolun.
Salam aleyküm ildeşler. E, Wepa e, sag bolun çagyryňyz üçin. E, now, e, Türkmençe edip bilerim kam. E,

güncel topik diýilen ýaly, şoň üçin o hakynda Azat Tenek size maglumat bermek isledik. Tehniki terminologiýa köp bolup biler, şoň üçin men çaltrak geçerin, ýüzleýräk, ondan presentation gutarandan soňam inşallah bir 5-10 minut sorag-jogap üçin wagt aýryp bilsek has gowy bolar diýip pikir edýän. Wepan agaň aýdyşy ýaly men intern medicine residency training gutardym Filadelfiýada 3 ýyllap şu adam ikinji rezidensiýada training edýän anesteziologiýada. Inşallah bir ki 2 ýyl soň anesteziologiýada dynýa. Ondan soň bizem bol etmek hyýaly bar. Um, so um, I'm going to give you a little background coronavirus näme nirden gelip çykdy hakynda uh, ol um, öňden hem bilinen uh, virus esasan hem um, um, haýwanlarda uh, kesel uh, edip bilýän uh, virus uh, on uh, täze görnüşi uh, Täze görnüşi iki müň on dokuzynjy ýylyň soňlarynda dekabrda, ýalňyşmaýan bolsam, Hytaýyň Wuhan diýen şäherinde peýda boldy. O taýda nädip tapdylar buny? Bäş-alty sany doktor, reanimasiýada işleýänler bir-birine meňzeş pnewmoniýa bilen gelýän, pnewmoniýa bolsa öýken iltihaplanmasy bilen gelýän hassalar bir-birine meňzeş bolansoň, gün gün geçdigiçe köpelip dur bir-birine meňzeş gelýän prezentationlar. Şony yzarlap şeýdip tapylan bir wirus. Ol bir-iki bir-iki hepdäniň içerisinde Hytaýdan çykyp tutuş dünýä ýaýrady. WHO dünýä saglyk organizasiýasy

birinji görnüşi SARS diýip wirus ýaýrapdy. Hytaýda olam şuňa meňzeşräk kesel edýä, esasan hem so näme öýken ýollaryny tutýa. The transmission is also similar droplet bilen näme edýä, üsgürýäň şol üsgüreňdäki şu dropletler howada galýa, ondan ony başga biri gidip dem alýar, şeýdip öýkenine geçýär. Ýa-da üsgürýär, e, elini elini üsgürýär, soň biri bilen elleşýär, olam elleşen adam agzyna elini agzyna göt e, e, eltip şolar ýaly edip bulaşýan bir zat. E, bol 2012-den e, 2002-de şol SARS e, SARS çykypdy Hytaýda, e, 2014-den we şey 2004-den bäri täze e, wakalar ýok. Şoň üçin ol ony SARS 1 diýip kabul edilýär, bulam SARS 2. SARS-CoV-2 ikisi hem koronawirus nemesine degişli, maşgalasyna degişli. So martyň 11-ne WHO muny pandemik diýip kabul etdi COVID-19-i. Amerikada, Amerika Birleşen Ştatlary martyň 13-ne muny national emergency diýip kabul etdi.

Buny Johns Hopkins University Public Health Department we şolaň wakalary bu. Bulam virusyň mikroskopik şekli. aýdyşym ýaly, SARS koronawirusyna meňzeş reseptor gene binding region şu öýjüklere nähili girýär şu ACE2 diýip bir reseptor bar that's that stands for angiotensin converting enzyme esasan öýkende bolýar şol reseptora baglanýar gelip wirus ondan şeýdip kesel bulaşýar adamdan adama

Eger başga da şo koronawirusa degişli bir bir virus Middle East Respiratory Syndrome diýilýän virus olam Saud Arab Saud Arabystanda tapyldy 2005-2008 aralyklaryna töwereginde boldy men ýa ýatlaýşyma görä nemelerde

Um, uh, well, um, uh, Tosh belli that if uh, there was there was another intermediate host before it, it came, uh, it, uh, uh, it spread to the human yet. Uh, Amerikan Ştat, uh, Birleşen Ştatlarynyň ähli 50 ştatda da COVID-19 uh, wakalary report edildi. Uh, uh, diňe Antarktika garç Antarktikadan başga kontinentlerde hemmesine bulaşan COVID-19 wakalan sany it depends on the population density and demographics eger hani uly şäherlerde adamlaryň köp bir-birine ýakyn ýaşaýan ýerlerinde waka sany köp. Demografik wise eger hani garybrak ýaşaýan ýerlerde bir komnatly ýerde ýedi sekiz adam bolup ýaşaýan maşgalalarda köpräk bolýar. Also it depends on the extending of the testing and reporting as well as time of mitigation strategies. Mitigation strategy diýmegem hani şu şu wagt ştatlaryň bu wirusy durdurmak üçin edýän tagallalary, hani stay at home order,

uh, mekanizmasy um, um, occurs through close uh, range contact, mainly with respiratory droplets, as I explained earlier. Näm bolýar adam, uh, adamlar üskürýär, asgyrýar, ýa bir-birine uh, ýüz-ýüze uh, gepleşip durka, uh, ýaňky aerosollar um, uh, howada uh, gezýär, uh, onam, onam sen dem alyp içiňe alýaň, uh, şeýdip bulaşýar. Aerosollar göz bile görülýän zatlar, olar has kiçi.

Sikuloral diýmege näme? Adamyň dyşkysy bilen bulaşýamy? Hani gepatit A şolar ýaly bulaşýar, gepatit E şon ýaly bulaşýar ýa-da gan ýoly bilen bulaşyp bilýärmi ýa-da başga diýelim eliň çalaja kesildi, çalaja ganady, ýa açyk bir ýaraň bar, şoň üstüne draplet gelse bulaşyp bilýärmi? Olar ýaly bulaşma şekli ýok. Esasan draplet şeklinde.

Edýäý, şo hakynda gürlemekçi bärde. We COVID-19 esasan hem infeksiýaň irki stagelerinde contagious diýip kabul edilýär. Esasan hem käbir käbir kişilerde simptomlar tak orta orta çykmankada adam bir-birine bulaşdyryp bilýär.

implementing esasy man diýeli maska geýýämiň geýen gokmy bir oda bir otagyň içinde bilemi ýa-da bir maşynda 5 sagat ýolçylyk edýämiň olar üýtgeýär nemesine görä exposure nemäňe görä

secondary attack attack rate eger diýelim bir e, siziň maşgalaňyzda biri hasta bolsa e, saňa bulaşma e, nemesi risk näçeräk symptoms symptomatic secondary attack rate uh, 0.45% among uh, 450 adamyň eger 10 sany hassa bar şu 10 sany hassa 450 adam bilen uh, uh, baglanşygy bolan ýagny ara gatnaşygy uh, olar hassa wagty Şoň bulaşma riski nol, ýagny ýarym prosente ýakyn. Eger sen eger maşgala agzasy bolup bir öýde ýaşaýan bolsaň, ol on prosent. Amerikada ýapylan edilen trialda şo reýtler tapylýar. Koreýada edilen hem şoňa meňzeş ýarym prosent

täzeden infeksiýa bolup bil, täzeden COVID-19 bulaşyp bilýämi saňa o hakynda the in, in fact once you get an infection uh, the induced protective antibodies antibodies diýmek uh, um, immun sistemaň şu virus bilen garşylaşandan soň sen organizmaň antibody

nähili simptomlar bolup bilýär? Gyzdyryp bilýän, üsgürip bilýän, dem gysma, upper respiratory tract uh, symptoms uh, like uh, burnuň akmasy, uh, uh, myşsalaň agyryp bilýär, uh, käbir kişi uh, içi geçip içi geçip bilýär. Uh, uh, some uh, patients also uh, report uh, loss of sense uh, uh, smell uh, as well as taste.

uh, that it means that they can be treated at home olaň uh, uh, 20 prosenti uh, uh, uh, ciddi şekilde uh, kes, keselleýär uh, olar hem uh, uh, gospitala gidip uh, bejer almasy gerek ya. Uh, pneumonia we mentioned uh, and ARDS we're going to talk about uh, and uh, the

eger sen e, ýürek keseliň bar bolsa, diabetiň bar bolsa, e, hypertension, e, dawlenýäň bar bolsa, hronik öýken hastalygyň bar bolsa ýa-da kanser, rak keseliň bar bolsa, obiz bolsaň, çilim çekýän bolsaň, öýken, I mean, the liver, um,

bol healthy öýken normal öýken gapgara bolmaly şular şul ak zatlar bolmaly däl şul ak zatlaryň şulara buz ground glass opacity diýilýär hani jam gyşyn buzlanýar şondan aňyrsyna seredin şu buzly jam ýaly görünýär that's why it's called ground glass opacity Sö şu ak ýerler bar-a, ine, bula sep, sepdum öýkeniň bir bölegini, ellek böleginiň arasyndaky sepdum galyňlaşan, şu ýerdäki pleura diýilýär, bulam nemäň daşyndaky membran öýkeniň, ol galyňlaşan, these are all grand glass opacities. Bul oňurga, bulam ýürek. Bura CAT scan, bulam chest X-ray, bulam ýönekeý öýkeniniň rentgeni. Ine bul trachea, ikä bölünýär şu ýerde. Bul ine sag gapdal öýken, bul çep gapdal öýken, bul ýürek. It looks like this patient had heart surgery before, this is sternotomy wires.

where is my cursor? Şu togalak zatdyr alveol. Ana onuň daşynda da bula gök bolan vein, gyzyl bolan artery. Karoçim şunda şundan şu yerden ga neme gelýär oksigen dem alaňda. Ondan şu alveol membrane surface dete gan aýlanyşyk bolýar bärden gelen venous gaz, venous gan bärden gelen gelýänem arterial gas. Arterial gas şerden gelen oksigen we venöz sistemden karbon dioksid gelýär. Kömür turşy gazy ola içerik girýär alveola normal normalda ondan oksigen hem ganyň içine girýär. Ya gandan gelen e, karbondioksit öykene gelýär, öykenden gelen e, e, dem alan e, oksigeniň hem gana girýär. Şeýdip gas exchange bolýar.

Biram gaty ylmylygy hökman näla si taýp eken el taýp eken bar bir köpimiziňä düşünjek zat ýok ýöne hani aramyzda düşünýänler bolmaly. Indi soru anonymous attendi. Bundan so gelýär. Bu kesele garşy sanjym ýagdaýy nähili bolurka diýýär. Sanjym taplaýyn ýagdaýynda hemmelere haçan elýeterli bolarka diýip soraýar. Haçan elýeterli bolar ony biläýmedim ýöne dört sany dünýäde kompaniýa bar şu wagt sanjym işlerini alyp barýan. uly döwletlere bu sanjym edýän işlerini alyp barýan firmalara maddy ýagdaýda köp podýaşka berýär. AstraZeneca Angliýadaky men geçen habarlarda okadym

Buň effektiwdigi belli bolar, on on hakynda toşny informasiýam ýok.
Indi what is herd immunity? Herd immunity näme bolýar? Süri immuniteti. Aha.
Şo barada azjyk gürrüň beräýiň diýär Serdar.
Herd immunity diýmek bara edil aýdylyşy ýaly

Indiki soragda USA-yň COVID-19 wirus babatynda statistikanyň köp ýurtdan has ýaramaz ýagdaýda bolmagynyň düýp sebäbi saglyk sistemasy bile baglanyşyklymy diýýär Şamyrat Gurbansähedow.
Ýok, men näme merak edip, men öz pikirim.

your number of cases is going to go up. So Amerika dünýäde eýleki döwletlere garanda köp kişini test edýär. Ani diýeli näme Koreýa şunça test etdi zat diýilýär. Test sany ýa Amerikan Koreýa we has köp şu wagt. Şonuň üçin we test more people, we diagnose more people.

Bi eger mild bolup geçen ýagdaýynda diýýär wirus ýokuşaýan ýagdaýynda üç dört hepde recovery gowulaşmak üçin wagt geçer diýdiňiz diýýär. O wagt eger öýde bolsaň öýde näme etmeli diýip maslahat soraýarlar. Öýde bolsaň işte the prevention in home settings I'm gonna talk I'm gonna just bring it uh, here.

Söwa, eger sen gyzgynyň aýrylsa, hiç derman almasyzdan we sen öýken simptomlaryň gowulaşsa, üsgürigiň gakylyk çykarýan bolsaň, onuň gowulaşsa we iki sany negatiw ýaňky nasal pharyngeal swab PCR testi, iki sany negatiw testiň yzly-yzyna bolmaly. Eger şol üçüsi bolsa, you can stop doing isolation. The other one is system-based strategy.

And then you can stop isolation. Um, okay. Özüňiz hassa bejerip gördüňizmi diýä COVID-19-ni? Ha, o biziň gospitalda bir binany COVID hastanesi etdiler. 200-e ýakyn hassa bardy. Biz anesteziologiýa böl

Indi näme soraýarlar? Temperaturaň nähili täsiri barka? Ýagny indi tomus, güýz we gyşda nämeler bolar? Şoňa nähili garaşylýar? E, temperatura e, hani jit e, eger han if the it's the virus is

täs ýaňka ekspos etseň wirusa oň ömri azalýar ýöne daşarda 100 gradus boljagyny nemesi ýok um, there is no point that it's going to be 100 degrees outside. Mm. So ondan e, toşunu bilemedim da hani e, kağıdın üstünde yes it should go down but you know then we are nemämizi bany social distancing sen e, e, eýlek zatlar gowşadýas and uh, and uh, then health uh, public health experts say that uh, ikinji uh, tolkun gelip biler diýerler uh, nemede güýz güýz teoriýy uh, it's possible but i don't have an exact answer Düşünükli.
Um, Indi
Ey bagyşlarsyňyz-a türkmençäni. I've I, I had the, all the uh, medical uh, education in Turkish and then in English. So köpüsiniň türkmençesini bilemok.
Düşünükli.
Goňur türkmençäni öwredem dä wal indi.
Şalawa. Aşyrmuhammet Serdarow soraýar, Meň eşitişime görä droplet iki metrden köp uzaklyga gidenok, ýöne droplet nukleý diýilýän iki metrden köp gidip bilýäni üçin adamlara üsgürende tirseginiň içine üsgürmek maslahat berilýär diýýär, şol dogrumy? Üsgür üsgürende
tirsegiň içine üsgürseň that means that your droplet will not even go to two feet.

Düşünikli.
Eger e, gutulan bolsaň ýa-da diýä asimptomatik bolsaň, mutated wiruslar bilen täzeden e, geçip bilýärmi diýip soraga. Yeah, it's, it's it's not well known yet because it's it's a brand new virus, so it's being studied. Mm -hmm. But you know, um, uh, the evidence shows that you get protect uh, the that it mutates uh, way less compared to other viruses like flu.

Indi wagtymyza malum bir suwaron aýtym soralım. Bir anemen soraýarlar indi şu şu wagtky çaklama bir haýwan iýilip şoň üsti bilen geçipdir diýilýär-de, şu wirus şoň üsti bilen ýene geçip bilýärmi? ýer ýer ganatdan geçen diýip pikir edilýär. Bu lan ýer ganatlarda bu koronawirus badygy 10-15 ýyldan bäri bilinýän bir zat. Um, I think that's you know it already happened, you know, but it does now the main problem uh, that we get is from human to human.

Üç-dört sany tip bar diýdim dä, C, L, başga haýsy bar bilemok. Şo sanjymlar şolaryň hemmesine täsirlimika ýa meselem Amerikanyň üstde işleýän sanjymy Amerikadaky wirusa, Ýewropanyňky Ýewropa şoňňalrakmy?
Ony wala toşny I don't have whole lot of information details about it. Düşnükli. But

Hä e-mailiň maglumatyň bar bolsa paýlaşaý nemede. Okey. Hä men chat chata ýazaýyn. Bar bolsa şony şeýr et. Edip bilseň ýa-da. Men ýene bir ýatladaýyn gatnaşýanlara köp sag boluň gatnaşanyň üçin e-mailini gördüňiz özüne e-mail ýazyp bilersiňiz. Bira mümkin bolsa

Düşnükli. Aý ýöne şuň ýaly türkçäni men oba baramda bir ýaşuly daýza-da meň bilen türkçe gürleşjek bolup ýörtdä türkiýede okaýarkam. Soň soň nirden öwrendiň diýsem serial görýän ekenda türkçe. Şoň üçin hany türkçä gidäýeňde-de düşünýän gaty känmika diýen. Aý kyn agam iki müň näçe iki müň dörtden bäri türkmençeňem gepleşilenok onnoň kyn-da. Türkmen ýok ýanymda iki müň dörtden bäri onnoň. Düşnükli. Bolmasa men atam boldum o köçüt atak bäbäýew. Eee inşallah atak bäbäýew görýän däldir ola kellede saç galan däldir. Äý kim bilýär görülen däldir atam.
Borla. Köp sag bol doktor Mas beren gürrüňleriňiz üçin. Sag bol aha. Aha eee indiki ýyl size kä nazar bermejek bolarys iki ýyl üst üste boldy. Inşallah.
Oňa çenli wirus meselesini hem çözersiňiz da. Inşallah.
Bolaýa döndüm. Bizden Ýa, kän edýän zadymyz ýok. We don't do intubations. Düşnükli. Ýa, Ýa, näme? Filadelfiýa ýoluňyz düşse-de, Mhm. eee, bir doktorlyk işiňiz bolsa, habarlaşybermeli.